Başga bir Ramazan aýynyň tapawutlaryndan biri musulman doganlar näme? Şu Ramazan aýynyň iň uly tapawutlaryndan biri näme musulman doganlar? Mübarek kitabymyz, biziň baş kanunymyz Biziň kanunymyz, biziň ýol görkezijimiz Kurany Kerim bolan, Allatagalaň mübarek kitaby bolan, Allatagalaň öz öz gatyndan pygamberine wahyý edip bize ugradan kitabynyň inen aýy. Ramazan aýy Kurany Kerimiň indirilen aýy. Kurany Kerimiň ugradylan aýy. Nirden bilýäs? Allatagala ýene Kurany Kerimde Bakara surasynyň ikinji süresi, Kurany Kerimiň ikinji süresi, Bakara surasynyň ýüz segsen bäşinji aýatynda Allah Tagala diýýär, Şahru Ramazan allazi unzile fihil Kur'an, hudel linnasi we beyyinatin minel huda wal furkan. Ramazan aýy ynsanlara hidaýaty, dogry ýoly, görkezýän we dogry ýoly açyklaýan, hak we batyly biri-birinden aýyrýan Kuran Kerimiň indirilen aýydyr diýip aýdýar Allah Tagala. Diýmek, Kuran haçan indirilipdir? Mübarek Ramazan aýynda. Bakara surasynyň 185-nji aýaty. Allah Tagala bize Ramazan aýynda Kuran Kerimi indirendigini habar berdi. Emma Ramazan aýynyň gündizindemi, gijesindemi bul aýatda aýtmady. Ramazan aýynyň Kurany Kerim Ramazan aýynyň gündizinde oradylypdyrmy, gijesinde oradylypdyrmy? Kuranyň başga aýatynda Allah Taala ony bize näme etdi? Habar berdi. Çünki Kurany Kerimiň bir aýaty başga bir aýatyny açyklaýar. Allah Taala Kurany Kerimiň Kadyr suresinde Kurany Kerimiň Kadyr suresinde Awa birinji aýatynda näme diýýär? Inna anzalnahu fi leýletil kadr diýýär. Biz ony Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik diýip aýdýar Allah Teala. Diýmek, mübarek kitabymyz bolan Kur'an-ı Kerim Ramazan aýynda ugradylypdyr we Ramazan aýynyň hem Kadir gecesinde ugradylypdyr. Emma nähili ugradylypdyr? Ýagny Ramazan aýynyň Kadyr gijesinde birden indirilipdirmi Kur'an-ı Kerim ya da bölek e, bölek bölek ugradylmaga başlanypdyrmy? Bu barada bu barada tefsir kitaplarynda tefsir kitaplarının biri bolan ve Şeyh e, Muhammedul Emin Muhammed bin Muh Muhammedul Emin ibn Muhammed ibn al-Muhtar aş-Şenkiti rahimehullah, alym, Adwul Beýani fi Izahil Kur'ani bil Kur'an atly kitabynda, tefsirinde, Kur'anyň açyklamasy bolan, düşündirişi bolan kitabynda diýýär, Bakara surasynyň ýüz segsen bäşinji aýatynyň tefsirinde,

Kurany Kerimiň Ramazan aýynda inirli diýmekligi barada diýýär iki sanakga garaýyş bar diýýär. Tefsirçilerden, ulamalardan. Birinji garaýyş Ibn Abbas radiyallahu anhdan haber berilişi ýalykka Ramazan aýynda we Gadyr gijesinde Kuran bir gezekde dünýä gögüne Indirli diýýär. Bir gezekde hemmesi kitap görnüşinde indirldi we soňra ýigrimi üç ýylyň dowamynda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we selleme sebäbe görä şol dünýä gögünden gelmäge dowam etdi diýýär. Bu bir garaýyş. Ikinji garaýyş başga ulemalardan hem aýdylyşy ýalakka diýýär, Ramazan aýynyň Gadyr gijesinde Kuran inderilmäge başlady diýýär. Ýagny başlangyjy şonda başlady diýýär. Şol iki garaýyş aýdylýar.